Бу хәл пәйгамбәрнең Мәккәдән Мәдинәгә күченгән чорында була. Аллаһ үз мөгъҗизасы белән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям һәм Әбу Бәкер радияллаһу анхуны тау куышында яшерә. Шул рәвешле алар кәферләр эзәрлекләвеннән Нур тавының Савыр куышында качып. Дошманнар куышка якынлашкач, Әбу Бәкер куркып кала. Сәхабәсенең бу халәтен күргән пайгамбәр, Курыкма, я Әбу Бәкер, хакыйкатьтә Аллаһ безнең белән, ди. Бу сүзләрдә Аллаһ илчесенең кыюлыгы һәм, әлбәттә, чиксез рәвештә Раббысы ихтыярына тапшыра белүе. Тәвәккәлләү дигән сүз ул Аллаһ Тәгаләнең Әл-Вәкил дигән исеменнән алынган. Тамырына карасак, Әл-вәкил дигәне, татар теленә тәрҗемә итсәк, ул саклаучы, яклаучы дигән мәгънәдә килә. Ягъни эшләребезне саклаучы булган, яклаучы булган Аллаһ Тәгаләгә тапшыру.
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәләмнең тормышының һәр мизгелен Аллаһ бар дөнья өчен үрнәк итеп биргән. Мөселман кешесе Аллаһ илчесендә булган сыйфатларны үзендә булдырырга омтылырга тиеш. Әмма безнең арада да тәвәккәлләгәннәр бик аз. Моңа еш кына дөнья мәшәкатьләрен сәбәпче итәбез. Ислам динендә ничек? Пигамбәребезнең әйткән сүзләреннән аңлашыла, Сезнең иң хаерлегез дигән ул, дөнья өчен ахирәтегезне калдырмаучыгыз. Ахирәтегез өчен дөньяны калдырмаучыгыз дигән, ягъни икесен дә бергә алып барып, тырышып эшләргә тырышырга һәм кешеләр өчен йөк булмаугыз, булмаучыгыз дигән. Кайбер кеше икенче кеше эшләгәнгә шуңа тагылып йөрергә түгел. Хәтта Гомәр ибне Хаттаб дигән шундый хәлифә булган бит, аның белән бик күп шундый хәлләр бар. Мәсәлән, ул бер кешене күргән, мәчеттә гел намазда булган. Гөлнамазда, Гөлнамазда, бик әйбәт, бик яхшы, мактаулы, ләкин Умар ибн Хаттаб сораган, син нишләп соң монда гел мәчеттә, син эшләмисеңме әллә, теге беркая бармыйсыңмы әллә, дигән, ул әйткән, Умар ибн Хаттабка бу кеше, минем абыем бар, ул эшли, мин теге намазлар укыйм, мин нитәм, Умар ибн Хаттабның ачуы килеп, бу кешене куып чыгара мәчеттән, синең абыең хәерлерәк, ди, сиңа караганда, ди.
Гомәр ибне Хаттаб очраткан кешеләр кебек мөселманнар хәзер дә бар. Шәхсән үзем аралашкан. Алар дини китапларны күп укучы, тиешле намазлардан тыш өстәмәләрен күп үтәүче, әмма хезмәтсез, ата-ана җилкәсендә утыручы, хәтта өйләнерегә кәләш эзләүче. Алай гына түгел, ахирәт турында кайгыртам дип, Гаиләсендәге вазыйфалардан ваз кичкән аталар да очрый. Шулай ук сахабәләрне карасак, алар Коръәннең ун аятен өйрәнә торган булганнар и унны практикада, тормышта куллана торган булганнар, шуннан соң тагын өйрәнә торган булганнар. Бүгенге көндә кайбер кешеләр белемгә генә бирелеп китте, ансы да әйбәт, укыйлар, укыйлар, укыйлар, укыйлар, практиканы оныталар. Ә кайберәүләребез бар, теге практикада тырышабыз, тырышабыз, йөрибез, йөрибез, белемгә игътибар итмибез. Менә бу алтын урталыкны табуы бик кыен. Менә гаиләләр, кайбер мөселман гаиләләр шуның белән дә таркала, ләкин онытмаска кирәк, кемнең гаиләсе ир кеше булды икән, анарга намаз укыган кебек үк, ураза тоткан кебек үк, шулай белем алган кебек үк, үзенең гаиләсен тәэмин итү дә фарызга әйләнә. фарызга әйләнә, чөнки хатынның да хакы бар, балаларның да хакы бар, үзенең дә хакы бар, гаиләнең дә хакы бар. Без шуларны да үтәргә тиеш. Ислам төшенчәләрен дөрес аңламау гаиләдәге, җәмгыятьтәге проблемнарны барлыкка китерә, ди дин галимнәре. Ә дөрес аңламау гыйлемсезлектән яки адәм баласының нәфесенә бирелүдән булырга мөмкин. Ягъни Аллаһка тапшыру, кем өчендер сылтау, ялкаулыгын качыру булу да ихтимал. Ислам рухи, матди һәм җәмгыяви яшәешләрне берләштерүче камил канун. Аларны үзендә булдыра алган кеше бу дөньядан канәгать булып, бәхетле гомер кичерәчәк. Мәсәлән, Ханафи мәзхәбенә нигез салган Абу Ханифә рухи һәм дөньяви эшчәнлекне бергә алып барган галим. Ул шәкертләргә дәрес бирү белән бер рәттән, тукыма сәүдәсе белән дә уңышлы шөгыльләнгән. Ислам дине ул кешене ялкаулыкка чакырмый, тырышлыкка чакыра. Әгәр дә пигамбәр, менә пигамбәрләрнең генә тормышын карасак та, ул тәвәккәлләп бер нәрсә эшләмәс иде. Пигамбәребез Мөхәммәд алейһиссәлам бит сугышларда да катнашкан, хәтта аның тешләрен дә сугып төшергәннәр, Әгәр ул тәвәккәлләдем генә дию өйдә генә утырыр иде, дога гына кылып, бернәрсә эшләмичә, күктән төшкәнне генә көтеп торып. Ул алай булмаган. Ул тырышкан, эшләгән, нәти һәм дә бөтен сәбәпләрен кылган, нәтиҗәне Аллаһ Тәгаләдән көткән. Аллаһка тапшыра белү сыйфатының төп төшенчәсе, үзебезнең көчтән килгәннең барысын да эшләү, ә нәтиҗәсен Аллаһтан көтү. Соңгысы инде нияткә, ихласлыкка, тырышлыкка, һәм башка күп кенә күркәм сыйфатларга бәйле, кешенең үзенә бәйле. Шуңа күрә адәм баласының язмышы кем кулында дигәндә дин галимнәре җаваплылыкның күп өлешен шәхескә йөкли. Аллаһ Тәгалә шулай кешегә биргән сайлау, ихтыяр биргән. Аллаһ Тәгалә бу киләчәкне белә, кеше ике юлдан бара икән, бу юлдан барса да нәрсә, нәрсә белән тәмамланганын белә, Изгелек гөнаһ бу юлдан да китсә дә, ул, Аллаһ Тәгалә белә, нәрсә белән тәмамланганлыгын. Кешедә ихтыяр, үзенә дә бирелгән юл бар. Һәм шунысы бар, әгәр дә безнең ихтыярыбыз булмаса, Кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә каршында җавап биргән вакытта, бәндә әйтергә мөмкин, Эй Аллаһ Тәгалә, Син бит миңа шулай язгансың, теге намаз укымаска или шул гөнаһ юлында йөрергә, шуны үтәмәскә Син бит язгансың, ник мине Тәмугка ник мине газапка кертәсең соң? диеп, без Аллага, Алла сакласын, шелтә белдерә алыр идек. Алла Тәгалә гадел, Аллаһы Тәгалә Кыямәт көнендә, әйтелә Коръәндә дә, кеше Аллага ачуланмас, бары тик теге үзенә генә ачулана, ник үтәмәдем, ник эшләмәдем икән диеп. Шуңа күрә. Безнең ихтыярыбыз бар, үзебез дә тырышырга тиеш, нәтиҗәне Аллаһ Тәгалә бирә.
Бервакыт сәхабә Сәлман Фарси дусты Абу Дарда разыяллаһу ганһуны күрергә килгән. Ул өйдә булып чыкмаган. Көткән арада дустының хәлен аның тормыш иптәшеннән сорашкан. Арган һәм моңсу хатын, Хәлебез ничек булырга мөмкин? Абу Дарда бу дөньяны талак кылды, төннәрен гыйбадәттә, көннәрен уразада үткәрә, безгә карамый да, дигән. Бу сүзләрне ишеткәннән соң пошаманга калган Сәлман Фарси радиаллаһу анху дусты кайткач, аны үгетләп болай дигән, Синдә Аллаһның да хакы бар. Нәфесең дә сиңа хаклы, ягъни син үзең. Гаиләң һәм күршеләреңнең дә синдә хаклары бар. Һәркемгә син хакларынча игътибарлы булырга тиеш. Раббың ризалыгы өчен намаз укы, ураза тот, аңа кол бул. Әмма үзеңне, гаиләңне онытма. Туклан, ял ит, хәләлеңнең күңелен күр.
Аллаһның илчеләре арасында үзенең сабырлыгы белән дан казанган бер пәйгамбәр бар. Аның исеме Әюп галәйһиссәлам. Аллаһ Тәгалә үзенең китабы Коръәни Кәримдә нәкъ менә Әюп галәйһиссәлам турында, ул күп сабыр итүчеләрдән иде дип безгә хәбәр итә.
Аюп галәйһиссәлам бүгенге Сирия җирендә яшәгән кавемгә пәйгамбәр итеп җибәрелгән була. Аллаһ Тәгалә хикмәт һәм гыйлем белән бер рәттән аңа зур тату гаилә, байлыклар бүләк итә. Аюп пәйгамбәр шушы байлыклардан мохтаҗларга өлеш чыгарып һәм Раббысына күп гыйбадәт кылып яшәгән. Аюп пәйгамбәрнең шулай бик рәхәт тормышта, мул тормышта яшәп тә, Аллаһка күп гыйбадәт кылуына Кешеләрнең дошманы булган Иблиснең бик ачуы килә. Чөнки ул белә, адәм балалары зур дәрәҗәгә ирешсә яки байлыгы артса, Аллаһны оныталар һәм аларның барсына да үзебез ирештек дип саныйлар. Ә бу очракта Иблис бөтенләй башка төрле күренешкә юлыга. Һәм ул Әюп галәйһиссәламнең иманын какшату, аның Аллаһ каршындагы дәрәҗәсен төшерү өчен шундый фикер тарата, янәсе, рәхәт вакытта, мул тормышта яшәгәндә, кемдә Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыла? Ә менә авырлыклар килсә, Әюп нишләр иде икән? Аллаһ Тәгалә иманлы кешеләрнең Иблистән өстен икәнлеген күрсәтү өчен Әюп галәйһиссәламгә бер-бер артлы сынаулар җибәрә. Иң элек ул аның байлыгын ала, аннан соң үзенең газиз балаларын Әюп галәйһиссәлам югалта.
Аллаһка таянган пәйгамбәрне тормыш авырлыклары гына сындыра алмый. Ул, Раббым байлыкларны миңа аманәт итеп, вакытлыча саклау өчен бирде. Аллаһ бирүче һәм алучы, ди. Тик балаларын югалтканнан соң, Әюп галәйһиссәлам һәм аның гаиләсенә тагын да зуррак сынау килә. Пәйгамбәр каты авырый башлый. Әюп галәйһиссәламнең авыруы шулкадәр көчәя, хәтта аның бөтен гәүдәсе чиләнеп, кортлар баса. Ләкин ул зарланмый, әгәр дә берәр корт аның гәүдәсеннән шуып җиргә төшсә, киресенчә, аны кире үзенең гәүдәсенә алып куя һәм әйтә, Сиңа бит ризыкны Аллаһ менә шушында билгеләгән, ди.
Авыруы көннән-көн көчәя башлаган пәйгамбәрдән шәһәр халкы читләшә башлый, хәтта аның шәһәрдән чыгып китүен таләп итә. Әюп галәйһиссәламның хатыны Рәхимә тормыш иптәшен кардәшләреннән ераккарак алып китәргә мәҗбүр була. Ул үзе эшләгән кул эшләрен сатып, ирен туендыра. Тик шәһәр халкы Рәхимәдән дә баш тарта. Аның әйберләрен сатып алмый башлый. Һәм ул чәч толымнарын кисеп сатарга мәҗбүр була. Әюп галәйһиссәламның хатыны Рәхимә җир йөзендәге барлык хатын-кызлар өчен дә зур үрнәк булып тора. Ул ире бай, матур, сәламәт вакытында аны ничек яраткан булса, иренең байлыгы беткәч, сәламәтлеге дә какшагач, фәкыйрь калгач та аның мәхәббәте сүрелми, аңа булган яхшы мөнәсәбәте үзгәрми. Әюп галәйһиссәламнең хәле бик авырайгач, хатыны Рәхимә аңа әйтә, Син Аллаһтан ярдәм сора, Аллаһ Тәгалә сиңа ярдәм итмичә калмас, ди. Шулвакыт Әюп галәйһиссәлам аңа болай дип җавап бирә, Без синең белән озак кына бик бәхетле яшәдек, ә ни өчен әз генә авырлыкка да сабыр итмәскә? Мин бәхетле көннәрем белән авыр көннәремнең саны тигезләшмичә, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорарга оялам, ди.
Каты авырудан интеккән Аюб галәйһиссәлам гыйбадәт кыла һәм пайгамбәрлек вазыйфаларын үти алмый башлагач, ярдәм сорап Аллаһка мөрәҗәгать итә. Аллаһ Тәгалә аның догасын кабул итә һәм үзенең фәрештәсе Җәбраил галәйһиссәламне аның янына җибәрә. Җәбаир, Җәбраил фәрештә килеп, Аюб галәйһиссәламгә үкчәсе белән җиргә тибәргә куша. Пәйгамбәр фәрештә сүзен үти һәм ул җиргә тибүгә, җирдән ике чишмә бәреп чыга. Ул чишмәләрнең берсе кайнар сулы, икенчесе салкын сулы була. Кайнар сулы чишмәнең суы белән юынып, ул тышкы авыруларыннан арына, ә инде салкын сулы чишмәнең суын эчеп, эчке авырулары юкка чыга. Аллаһ Тәгалә Әюп галәйһиссәламгә байлыгын да кайтарып бирә һәм аларга күп балалар бүләк итә.
Ул үзенең Раббысына, Миңа бәла килде. Син, мәрхәмәтлеләрнең мәрхәмәтлесе, дип ялварганда, без аңа җавап бирдек. Аңа килгән бәлане читләштердек һәм аңа әһелен һәм алар белән охшашларны бирдек. Үзебездән рәхмәт итеп һәм гыйбадәт кылучыларга искә алу өчен. Пәйгамбәр турындагы Коръәннең әлеге аятен Нәҗип нәккаш Шамаилгә күчергән, хәзер ул Исламият музаханәсенең пәйгамбәрләр тарихына багышланган экспозициясен бизи. Аллаһ Тәгалә гади адәм балаларын да матур тормыш белән, авырлыклар белән сыный, аларның иман дәрәҗәләрен билгели. Һәм Коръәни Кәримдә өлешчә Әюп галәйһиссәлам кыйссасында шушы сынауларны уңышлы узу юлларын күрсәтә.
И иман китереп ышанучылар! Әгәр җомга көн җомга намазына азан әйтелсә, эшләрегезне һәм сәүдәләрегезне куеп, намаз укырга, вәгазь тыңларга ашыгыгыз. Бу эш сезнең өчен хәерледер, әгәр бу эшнең файдасын белсәгез икән. Мөселман өчен җомга атнаның иң хәерле көне. Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең сүзләре буенча, ул ураза һәм Корбан гаетеннән дә бөегрәк көн. Ашыга ашыга килегез, ди. Әгәр дә сезнең кеше җир йөзендә яшәгән вакытта хезмәтсез тора алмый, ул хезмәттә эшен калдырып, шушы җомга турысында җомга намазын йөгереп барып эшләп, бөтен җәмәгать белән бергә укысын бит. Чөнки җәмәгать белән уку үзе аерым бер әҗер савапка булса, җомга намазын уку тагы бер әҗер савапка. Авылда булсынмы, шәһәрдәме, җомга үткәрүнең тәртипләре бер үк. Һәм имам вәгазе аның бер өлеше. Җомга намазында катнашу исә мөселман ир-аты өчен фарыз гамәл. Инде җомга ул атна саен шушы мәхәллә халкы, шушы җәмәгать җыелып имамның насыйхәтләрен тыңлый. Чөнки тыңлаган, насыйхәт әйтәләр, менә хәтта укыган китап, караган кинодагы булган мәгълүмат әйтәләр, җиде көнгә генә сузыла икән, кешенең баш миендә булган информация. Әгәр дә яңартмаса, җиде көннән анда җиде генә процент мәгълүмат кала диләр. Галимнәр әйтәләр. Чөнки Аллаһ субхана ва тәгалә җиде көн саен мөселман өммәтенә мәгълүматны яңартып тора. Кая барырга, ничек яшәргә, нинди гөнаһлар бар, нинди хаталар бар, бу безне берләштереп тора торган бер зур йола. Хәзер Татарстанда 1247 мәхәллә бар. Бу шулкадәр мәчет дигән сүз. Алар бер үзәккә, Диния нәзарәтенә буйсынса да, хәтта җомга үткәрү тәртипләрендә дә кайчак аермалыклар очрый. Теләгән фикерләрне без тарата алабыз, чөнки хәзер ул полным хаос. Кем нәрсә тели, шуны сөйли. То есть какой-то информационная политика Аллага шөкер шул Документ кабул ителде, ләкин вәгазьләр буенча информационный политика әлдә юктыр бездә. Татарстанның Голәмәләр шурасы чираттагы утырышында махсус кагыйдәләр җыелмасын кабул итте. Алар җомга вәгазенең теле, тәртипләре кагыйдәләренә кагыла иде. Төп максаты инде бөтен Татарстанда, бөтен мәхәлләләрдә. намаз тәртипләрен һәм бигрәк тә җомга тәртипләрен бер рәвештә алып бару, ислам диненә муафик рәвештә һәм инде үзебезнең халыкта булган шәригатькә каршы килмәгән гадәтләрне кулланып, шулай ук бер тәртиптә алып бару мөселманнарны берләштерү. Чөнки инде шушы тәртипләрнең бер төрле булмавы сәбәпле, төрле мәчетләрдә төрлечәрәк җомга намазлары укытыла һәм шушы сәбәпле мөселманнар арасында Инде аңлашылмаучанлык күренешләре дә бар. Шушылар инде шушындый күренешләрне бетерер өчен, һәм инде мусульманнарны берләштерер өчен, бер тәртиптә алып барылсын өчен, динебез дә куәтләнсен, халкыбыз да бер фикердә бердәм булсын өчен, шушы җомга намазының тәртипләре тикшерелде инде. Гөләмәләр шурасы мөһим мәсьәләләрне хәл итүче оешма. Галимнәр тарафыннан ислам диненең кагыйдәләрен аңлату, бер рәвешле вәгазьләрне булдыру, дини әдәбияткә бәяләмә һәм мөселманнар яшәешендә барлыкка килгән яңа сорауларга фәтвәләр бирү башкарыла. Ә как бы терминнар буенча шунда сорау туа, азанга хәтле сөйләгән сүз ул вагаз, азандан соң ул хутбә атарга тиеш.

Ул үзе, хаҗга барып кайтканнан соң, нотыкларын татарча сөйли торган була. Хәзерге заманның ислам галиме Вахва әз-Зухәйли дә, Ханафи мәзхәбе буенча, хөтбә җирле халыкка аңлаешлы телдә әйтелергә мөмкин дип яза. Әмма җомга шартларының берсе булган зикер-тәсбих кабул ителсен өчен, хөтбәне Коръән телендә, гарәпчә итү хуп күрелә. Әле безнең бик күп җирләрдә укып белем алган имамнарыбыз әз һәм инде. Имамнар белсә дә, кайвакыт яшь егетләр, менә син дөрес эшләмисең дип, я авылдан берәр кеше имамга гаеп ташлый, безнең халык бит дини тәрбия алмаган. Хәтта бит инде имам ялгыш фәтва бирсә дә, имамга итагать иткән өчен бер савап бар. Безнең халык бүген имамсыз, имансыз 70 ел яшәгән, һәркем нәрсә ишетсә, нәрсә күрсә, шуны кычкырасы дип белә мәчеттә. Менә бу инде имамнарга ярдәм йөзеннән эшләнә. Менә син ялгыш эш исеңдә дә юк, минем менә Галәмәләр шурасы тарафыннан җибәрелгән инструкция бар, мин аннан чыкмыйм диеп, менә бу шундый кешеләргә күрсәтер өчен эшләнә. Бүген Татарстанның һәр авылында диярлек Аллаһ йорты бар. Әмма аларның кайберләре шул мәчет бар дияр өчен генә авыл уртасында басып кала. Чөнки анда имам булып хезмәт итәрдәй кеше юк. Үзләрен мөселман дип санаган тулы бер татар авылында хәтта намаз кылучысы да табылмаска мөмкин. Мәчетләр саны артуга карамастан, халыкны иманга чакыру мөһимлеге әле дә кимеми.
Әгәр дә имам бу районда, бу совхозда бер гектардан ничә центнер иген суктырып алганны белми икән, Ничә литр сөт сауганнарын белми икән имам кеше. Ничек ул игенчегә, сыер савучыга, көтүчегә вәгазь сөйләр? Имамнан бит шуны көтәләр. Безнең борынгы заманна ни өчен татар галимнәре мәшһүр булдылар дөньяга, чөнки алар күп кырлы гыйлем ияләре иде. Алар белән врач сөйләшсә дә сөйләшә ала, Тел белгече дә алар белән сөйләшә алган, тарихчы да, сәясәтче дә, икътисадчы да. Имам бүгенге көндә ме, шәһәрдәме, нинди генә өлкәдә эшләмәсен, ул шул өлкәдә яшәгән халыкларның әз генә булса да мәгълүматын белергә тиеш. Мин инде әйтмим, Коръәни Кәримдәге кайбер кыйссаларны, аятьләрне, тәҗвид кагыйдәләрен, мәетне күмү рәвешләрен, балага исем кушу рәвешләрен, никахны, Һәм гарәпчә Коръәнне укый белү менә бу имамның дәрәҗәсен арттыра. Әгәр дә безнең имамның дәрәҗәсе арта икән, диннең дәрәҗәсе арта. Мәдрәсәләр дин белгечләрен һәрдаим әзерләп торса да, яшьләр авыл мәхәлләсенә кайтмый. Шуңа күрә җир кешеләрен нәсыйхәтләргә авылда намаз укучы, ураза тотучы берәр өлкән кеше билгеләнә. Ә ул динне үзлегеннән өйрәнгәнгә күрә үгетләү һәм сөйләм мөмкинлекләрен куллана белмәскә дә мөмкин. Әлеге кыенлыкларны исәпкә алып, Голәмәләр шурасы утырышында имамнар өчен берничә үрнәк вәгазь расланды. Бүгенге көндә безнең Татарстанда таралган җомга вәгазенең, хөтбәләренең һәм намазларының өч төрле вариантын карадык. Барсы да Хәнәфи мәзхәбенә килә торган һәм дә инде безнең җирлектә Терле шартлары да, терле шартлары да барлыкка килгән һәм дә инде шуларны эчесендә кабул иттек. Күпчелек җирдә имамның вазыйфасы дини ритуалларны башкаруга кайтарып калдырыла. Имам гарәпчәдән алда торучы, җитәкче дип тәрҗемә кылына. Намаз вакытында сафлар алдында торучы гына түгел, ә таквалык үрнәген гәүдәләндергән һәм калган мөселманнарга өлге булган кеше.
Авыл халкы зарлана бүген. И, яшәргә авыр безнең, дип, эш хакларыбыз юк, дип, бөтен кешегә үзенең зарын әйтә, ә Мәләки ни әйтәм, авылыгызда ничә ел мәчетегез басып тора, дим. Унике ел. Мәзинегез чакырамы сезне? Азан әйтеп, чакыра, ди. Барасызмы соң? Юк. Бит Аллаһ йортына мәзин сезне уникенче ел чакыра. Хәйя аләл фәләх дип, бәхетле юлга килегез дип, ә сез бармыйсыз. Сез үзегез бәхетле тормыш корабыз дип әйтәсез, алайса ник зарланасыз? Менә авылыгыз белән мәчеткә йөрсәгез, гөнаһтан арынсагыз, хәмердән арынсагыз, шушы мәчеткә җырып Аллаһка сәҗдә кылсагыз,

Аллаһы Тәгалә кешене рухи һәм матди яктан тәэмин итеп тора. Һәм кеше рухи яктан ач калса, бу аңа нәкъ менә матди яктан ач калгандай, хәтта моннан тагын да авыррак була. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Мин сезне сынармын, һәм матди һәм мәгънәви ачлык белән. Бу Бакара сүрәсендәге аять. Һәм көннәрдән бер көнне Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезне, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, рухи ачлык белән сынады. Ягъни, пәйгамбәребезгә, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, берничә вакыт, Кайбер риваятьләрдә әйтелә, ике көн, кайбер риваятьләрдә унбиш көн. Шул мөддәт буенча Аллаһы Тәгалә пәйгамбәребезгә, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, вәхи иңдермичә торды. Бу форсаттан кулланып, мөшрикләр шунда ук пәйгамбәребезне, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, тәнкыйтьли башладылар, мәсхәрә итә башладылар, Әй, Мөхәммәд! Синең шайтанның башка сиңа килмиме? дип әйтә башладылар. Әлбәттә, пигамбәребез өчен, салләллаһу галәйһи ва сәлләм, бу бик авыр, бик катгый рәвештә кыен мәсьәлә иде. Ләкин ул сабырлыгын күрсәтте. Һәм шуннан соң Аллаһы Тәгалә менә бу Вад-духа сүрәсен иңдереп, пигамбәребезне, салләллаһу галәйһи ва сәлләм, тынычландырды һәм әйтте, Мә уадда'ака раббука ва мә кала.